Twemmin li warajh kellu motivi politiċi u ideoloġiċi. F'din ir-rokna se nindagaw aktar fid-dettall f'dan il-mit.
Il-Feniċi oriġinaw fil-Lvant tal-Mediterran minn fejn illum insibu l-Libanu. Però dak iż-żmien ma kienx hemm pajjiż wieħed. Huma kienu jiġu minn numru ta' bliet fejn kull belt kienet stat għaliha. Kienu nies li kellhom kultura kbira, fil-fatt kienu magħrufin Bħala baħħara mill-aqwa kellhom il-Mediterran quddiemhom u nistgħu ngħidu li sfruttawh tajjeb ħafna. Kienu magħrufin għall-industrija tal-insiġ li kellhom u kellu kienu magħrufin ukoll għad-drapp, għall-kulur ta' drapp vjola li huma kienu jagħmlu, kien li kienu rnexxielhom jiskopru kif jagħmluh mill-bebbux, minn ċertu bebbux tal-baħar li kellhom fuq il-kosta. Kienu magħrufin ukoll għall-metodi tal-agrikoltura li kienu jużaw u fost l-oħrajn jibqgħu magħrufin il-Feniċi anke għall-invenzjoni u għat-tixrid tal-alfabet. Kellhom alfabet ta' 22 konsonanti li, li tant kien tajjeb biex ngħidu hekk li influenza wkoll l-alfabet Grek u aktar tard anka lill-alfabet Latin. Madwar is-sena 1000 qabel Kristu, il-Feniċi bdew ibaħħru fil-Mediterran u jinnegozjaw jagħmlu l-kummerċ mal-pajjiżi li jkunu marru fihom. Sintendi, l-ewwel bdew b'dawk li kienu qrib, bħal ngħidu aħna Ċipru, u baqgħu għaddejjin mixjin lejn il-punent tal-Mediterran f'pajjiżi oħra fosthom Malta, baqgħu mixjin anke sa Spanja u hemm min jgħid li ħarġu Mill-Mediterran u telgħu anke sal-Ingilterra. Eh, fis-seklu 7 qabel Kristu eh, stabbilew kolonja kbira f'Kartaġni. U din il-kolonja ta' Feniċi bdew jirreferu għaliha bħala eh, l-Puniċi u l-sin tagħhom bħala Puniku. Minn hemmhekk ukoll baqgħu jespandu marru anka naħa tal-punent ta' Sqallija u naħa tisfel ta' Sardenja. U sintendi minn hemmhekk ukoll baqgħu baqgħu ġejjin Malta ukoll. Il-Feniċi f'Malta ġew għall-ħabta tas-seklu 8 qabel Kristu perjodu li żamm sas-sena 218 eh, qabel Kristu, meta mbagħad fit-tieni gwerra Punika ir-Rumani rebħu dawn il-gżejjer. Però għalkemm data storika tgħidilna eh, semminna 218 qabel Kristu, nafu li żgur il-kultura Feniċo Punika baqa' tkarkar ħafna u ħafna aktar minn din id-data. Per eżempju nsibu xhieda ta' Diodorus Siculus fejn fis-sena 100 qabel Kristu jirreferi għall-gżejjer Maltin bħala kolonji Feniċi minkejja li konna taħt idejn ir-Rumani. Għandna wkoll imbagħad prova mill-Atti tal-Appostli fil-parti miktuba minn San Luqa meta jirreferi meta ġie fil-miġja għall-miġja ta' San Pawl f'Malta fis-sena 60 wara Kristu fejn jirreferi għall-Maltin bħala barbaroi. Xi fisser dan? Ifisser li il-Maltin ma kinux jitkellmu l-Grieg u lanqas il-Latin. Allura l-mistoqsija toħroġ weħedha biex kienu jitkellmu. Naħsbu li l-Maltin kienu għadhom jitkellmu fis-sena 60 wara Kristu b'xi forma ta' puniku aħħari. Instabu wkoll numru ta' skrizzjonijiet miktubin fuq il-ġebel, tawwali, wieqaf, skrizzjonijiet qosra bil-Feniċju, l-aktar bil-Puniku, bin-Neopuniku, li kienu dediki lill-allat u kienu wkoll skrizzjonijiet funerarji. Nistgħu nsemmu wkoll anke ċippus li l-istoriċi jiddatawh għat-tieni seklu Qabel Kristu, nara fil-fatt kienu żewġ gandelabri kienu dedika anzi ringrazzjament lil Alla Melkart kienu kommissjonati minn żewġ aħwa biex jirringrazzjawh tal-li sema talbhom. Imma l-aktar importanti fihom hija li dawn kienu bilingwi, kienu bil-Puniku u bil-Grek, allura bis-saħħa tagħhom seta' jiġi ddeċifrat l-alfabett Feniċju. Minħabba dan kollu biex ngħidu hekk bdiet tinbet it-teorija li n-nisel tal-Maltin kien ġej mill-Feniċi u li l-Malti ġej mill-Feniċju u mill-Puniku. L-ewwel wieħed li rrefera għal din it-teorija nistgħu ngħidu li kien Quintinus fis-seklu sittax fejn jgħid li l-Malti huwa lsien Puniku. Ta' din il-fehma kien ukoll Bosio li jgħid li l-Maltin kienu kapaċi jifhmu xi kliem bil-Kartaġiniż u anke xi kliem Bibliku. Warajh insibu wkoll Majus, Majus li li kiteb lista ta' kliem bil-Malti u li għalih kienu kampjun ta' kliem li seta' serva ta' kampjun ta' kliem bil-Kartaġiniż. Insibu wkoll lil De Soldanis li kien jemmen din it-teorija tan-nisel Puniku fil-Malti fejn jiktiblek li jiktiblek il-grammatka tiegħu della lingua punica u aktar tard id-dizzjunarju tiegħu damma ta' kliem Kartaġiniż, jiġifieri l-isem stess tagħhom dawn juru l-fehma ta' De Soldanis dwar l-oriġini tal-Malti. Filwaqt li m'għandniex evidenza biżżejjed biex ngħidu li n-nisel tal-Malti huwa Feniċjo-Puniku, però teżisti evidenza, post-evidenza lingwistika li turina li l-Malti, li n-nisel tal-Malti huwa l-Għarbi Magrebin. U din il-fehma fil-fatt kienu diġà ħadnuha Ġan Franġisk Abela, Eh, Vassalli, kif semmejna fit-tieni perjodu tiegħu, kellek il-Gezenius, studjużi bħal Gezenius u Xtume, li kienu tal-opinjoni li l-oriġini tal-Malti mhuwiex il-Puniku. Tajjeb hawnhekk ukoll insemmu l-istudju ta' Prospero Grek eh, li jismu Are there any traces of Punic in Maltese li Ixebbah, Il-Malti juri x-xebħ li hemm bejn il-Malti u t-Tuneżin f'livelli differenti lingwistiċi. Jiġifieri bħala konklużjoni nistgħu ngħidu li llum m'għandniex provi konkreti li juru li l-Malti ġej mill-Feniċju. Jista' jkun hemm fadal xi traċċi għax wara kollox il-Feniċju, il-Puniku, l-Għarbi, il-Ludi huma lkoll ilsna Semitiċi kellhom ġenitur komuni li jissejjaħ il-Proto-Semitiku. Illum nistgħu ngħidu li l-istudji tal-Malti reċenti juru r-rabta tal-Malti mal-Għarbi Magrebin u l-aktar studji reċenti jgħidu li n-nisel tal-Malti huwa l-Għarbi Sqalli li hija varjetà ta' Għarbi li kienet mitkellma fi Sqallija